Salve família! Três manu ku MC Píkaru Spika Anti nu kumesa vídiu família skrebe na kanal kumenta konpartilha dexa kel like másimu másimu másimu másimu ki bu puder na kel vídiu li pamodi kel vídiu li é txeu relevanti família nton família si bu ta fitxa ku punga MC na 10 a 10 ka bu skese di mete másimu i like família família si kel vídiu txiga 300 like nda faze un kuza pa nhos big família 300 like. N ta konta ku nhos antis di vindi. Un bes bai
Deibi ben manda-m vídiu. El manda-m vídiu, ami é úniku algen ki el fla-m própi. El fla prima, N sta ta kunfia na bo, ka bu mostra ningen pa bo. Má Deibi el é un pesoa tipu fitxadu. É un pesoa ki ta sufri, el ta prifiri sufri el sô. Pamodi kantu ki nhos odja kuza mau ki bai, kantu ki ki debe ben manda-m vídiu, na mês di maiu, N tene tudu na mó, vês, N ben poi tudu próva da poi na redi sosial. Tudu kuza nhos ta odja mi é ka mintira. Debe kantu ki kumesa xinti i i vómitu di sangi, kes kuza el da-m, N fla-l, Debe, pa N ba txeu, pa nu bai ospital. El fla-m, Nau, ma e ta bai, ma karker kuza ma e ta txoma-m. Kantu ke ba ospital, dei bi internadu. E internadu, kantu ke internadu, N bai, N ba djobe-l. Kantu ki N ba djobe-l, dei bi sukundi kuza ke fladu di nos. Nen mi, e ka kunfia fla kuza ki tinha. E prifiri fika ku di sel dentu del. Nhos ta ten intende kuzê sa pâpia ku nhos? Nton, kantu ki kuza ki N bai djobe-l, el fla no. Má Mary ka fla-l ma é un kuza normal, pamô el sukundi. El fla ma é un kuza normal, má sima el ta xinti un dó na kabésa, un dó na bariga, un kel-li kel-la. Dja nen ka mutu kuza, dipôs el ben kaza, el fika tudu dretu, tudu trankuilu. Tipu, el dja-m es sa dretu na nos frenti i da un kósa el staba otu. Nhos ta ten intende? Nton, kantu kuza el fla ma, ma médika fla ma e ka nada dimás, dipôs di xis dia el ben fala ku mi otra vez, el fla ma el ka sta xinti ben. Kel algen lónba, Debbie, abo, kuzê ki sta ta pasa ku bo? El fla no, ma el ka sta xinti se korpu, má i dipôs el sta xinti sénpri baxu. N fla el, N arma di skunde. El fla, Debbie, bu ka sta ta skunde nada di mi, kel algen lóta? El fla, no. N-ka sukundi nada di bo no E fla kuza ki es fla-m kel dia kel ki N fla-u Nton últimus dias ki ben JB A el kantu ki ki ke sabe internadu El e fladu metindu simia Má so ki kantu ki ki ki ki e kumesa xinti korpu ma e ka sa ta aguenta más Nton e ben fala ku ku família E ben fala ku família i si tia Siza ben la fala ku ku mai di pregu, ku kuza ki ben ki ben organizadu ki fazedu kel kel kel live na redi sosial di kel djuda ki é pa tudu algen ken ki sta dispunivel ki kre djuda pa djuda. Nton kuzê ki ta kontise? Kantu ki ki kuze e ben e ben txoma un últimus dias li e fla ma se kabelu ma sa ta konku. ma se kabelu so ta konku dipos kandu kuza un bai un bai djobel un atxal ku se kabelu ta rinka mi kel live kel video ke pui ke sta si e aonde ki sa e mosa ki sa ta traba el kabelu e algen ki sa ta traba el kabelu nos intendi algen ki sa ta traba el kabelu nha nos kodjel ku lisi si trabe u e ka pamodi e pela di kel manera la e algen ki sa ta traba el kabelu na kel mumentu Nton, lenbra ma el se kabelu é ka kel kunpridu kunpridu. Sima es ta mete mákina, kabelu ta fika-u li, e pô-u pota-pota. Nton, kantu ki Moze mete-l mákina, kabelu fika tudu li, el fika ta pega ta tra se-m. Nhos sa ta ntende, kabelu kai se-m, má é ka nhos pensa ma é se-m ki sta la ki kai ki faze sinal. Pelu kai sim kai inda kel parti li fika mas baxu kel oitu mai e ka pamodi me me me kabelu fika ta kel di kel situason ki nhos odja la nau di kel situason la ki nhos odja e u dja ta fazi sim e fazi kel video e poi na redi sosial ma el kabelu dja kumesa kai. Kabelu dja kumesa kai. Ago txeu algen go ka sa ta intendi, sa ta julga-l di un manera kredu. Ka vali pena propi si tipu Dona Maria. El e studa kabelu, e ka studa saudi di Deibi no, e ka studa duensa di Deibi ki Deibi teni no. Se stura, e, e fala, e fla, me stura kabelu. Ya, di fatu, bu stura kabelu. Ma bo ka stura duensa ki JB tene pa bu fla ma JB ka tene kel duensa. Nhos fla li kenha ki ta dizeja duensa na se kabesa i un mudjer gerera, moda JB, mudjer di, di, di di vibe pode fla mudjer di talentu mudjer ki ta luta mudjer ki ta sta sénpri filís y dbi dipoi di mês di maiu ki ben dbi fika minizê fika un pesoa tristi n ka fika ta odja kel surizu kel alegria nel ami n konxe dbi ami dbi nha prima ami n konxel dona maria kantu ki kria Aba, si Spanha ka ta djuda, nen ka nha trabadja, ka nha trabadja tanbe. I kuandu ki bu kria daba informason, bu ta falaba ku di bi, bu ta txomaba di bi, bu ta pergunta di bi kuzê ki sa ta pasa antis di bu ba poi bu argumentus, ki dja kunfundi un monti di algen. I nhos atxa ma nos ki é se família, ha? Nu ta apoia-l pa el konta mintira ma el tene lusimia, ha? Anos nu kriadu ku poku, má kel poku pa nos foi txeu i nos nu ka ta toma di ningen pa nu poi riba di nos. Dise dja bai da ka E bai pa e ba trata pamodi e teni se prubulema. N teni vidju ki es ta so ta vumita sangi, N teni vidju ki e fika ta xinti mal i debi el e un pesoa ki tronbozi dja panhaba el antis. Tronbozi dja panhaba el antis. Mas nunka el ribaxa, sénpri el fika fórti. El é un mudjer fórti. Ami ta fla nhos klaru, é ka pamodi é nha família ki el ta faze, má el é un mudjer fórti. Nton, kenha ki krê djuda-l sta avontádi, tanbê ki krê ka meste julga-l, ka meste prideje-l. ken ki ka ta djuda pa ka trapadja y pa kes ki fla ma sa kunfunzu dei bi sa duenti si dei bi teni se prbuléma. N atxa ma nos nu ka ningen na mundu pa nu ben fika ta julga algen pa kuza ki nu ka sabe o pa nu ben fala pa kumentárius di otu pamodi fladu fla. Fladu fla el ta skrebe. Nhos fla-m li kuza ki el fladu fla. Ah, minins fla kel ki kel otu. Minins fla nau. Bai diretamenti di kenha sujeitu própi ô kenha ki é donu di prubléma. Es ta pega só na kuza ki ka ta, ki, ki ka ta djuda. I nos, si nu tinha kondisons di djudaba el más txeu, nu ta djudaba el, ki nen ka ta pidiba ajuda pa el bai. Má tratamentu ki es ta ba faze é tratamentu ki é karu. Nhos ta tintin. grandi, é tratamentu ki é karu. I tanbê pa kes pesoa tanbê ki sta na nha Facebook, ki sta ta manda-m mensaji, ta pergunta-m si prega djuda el ô kel-li, kel-la. Mi kel-la é ka nha funson. Si nhos krê sabe si prega djuda-l, nhos pergunta el ô nhos pergunta prego, nau mi. Nen nhos grava kuma ofrese, pamodi si un di algen alvês ta txia-m na strada, ta anda ta pergunta-m, ta manda-m mensaji, ta kel-li, kel-la. Ami kel-la é ka nha asuntu. Debi teni se problema, debi teni se mia, tudu algen sabe mi teni lusumia. Ago, pa kel dona ki fla ma meu, ma, ma debi sa ta konta mentira, o isu, maji kilu, tanbe debi fika-l mutu obrigadu i ta fika. ka tanbe muitu obrigadu tanbe pa kes tanbe ki ka sa ta kridita tuma nada fase ka ten el ki dja sabe ke se purblema e sta na se tratamentu kenha ki podi djuda djudal ken tanbe ki ka podi ka mesti julgal pamodi anos u ka nada ki ta julga e so deus e mas un bes anos u ka mesti di ningen pa nu pui riba di nos anos u kriadu ku poku na mesma e txeu pa nos nu ka mesti di ningen. Pa ken ki konxe-nu sabe, i Devi é un pesoa ki ka gosta di tene se vida bale-l pa tudu algen sabe ki prubléma ki el tene ô kel ki el ka kria ki poposta pa sabe kuzê ki sta ta pasa ku el, i suma atxa ki nu ta ben tende. Pamodi el é más fitxadu, é un pesoa fitxadu. é un pessoa ki ka gosta di di fika ta fala monti senas tipu pa pa prujudika família ou tipu pa prujudika otu algen eu ta fika preokupadu ku el el fla-m es dia li el fla-m ma eu odja ma sta preokupadu ku el kantu ki ki el manda-m senas ki el sta so ta vumita sangi kes kuza ma pur isu ki el konta-m mintira ma el kria sufri bê el so pamodi alvês ten duénsa ki bu família ta sufri más di bo ki ten Nha nhos ka ta pensa na kela. E mi oji ta ben pamodi ami nkonxi di meu. E ka pamodi nha família ami nkonxi di meu. Ami N konxe di meu, ami sabe ma el é gerera, N sabe ma el é fórti. Mas xega nun pontu ki ka sta ta perguntaba más i ti noti ka ta durmi. Alvês di mardugada el ta txoma-m i ta fala ku mi, mi alvês na sonu el ta txoma-m i ta fala ku mi. El ta kuza, el ta fla-m es ta perturbadu, kel otu, kel otu, má nunka el tevi koraji di fla-m kel-la ki es fla-m i ti. Anhos nen na óras di dór gósi ka sta ta ruspetadu más nen na óras di dór ka ten ka tenedu péna más di algen kel ka ta inventadu monti kuza i di ka ningen ka ta ka ta ka ta dizeja nada pa se kabésa si ten algen ki ta dizeja kuza pa se kabésa nton el é ka perfeitu di juís má el ka debe

Zaida Alves, né? Ka tem ninguém que tem inventa doença pra ser cabeça. Fala coisa que é certo. Cíntia, obrigado, Cíntia.

E konvidadu xope ba kanta lazer E faze keston di bai ku sekuensa Ma e bai No sai pamodi ki e bai Pamodi múzika pa nos ki ta kanta Nos komu artista múzika pa nos E sima un fidju É un kuza ku no ta faze ku txeu amor Tipu é inspirason di nos alma. Sintidi, un kuza ki ta ben la di fundu, é un kuza ki bu ta plania. É sima óras ki bu sta plania ten un fidju ku un algen ki bu ta ama, ki bu gosta. É si ki é múzika tanbê pa nos. É bai kel xou pamodi e ta ama, e ta ama se trabadju, e ta ama kuzas, tudu kuza ki e ta faze, e gosta. Pur isu, e sforsa, e mostra. Mostra. Má el ka sta dretu. El ka staba nada, nada dretu. Má el faze keston. Pamodi el é fórti, é gerera, é batalhadora, é un mai inprendedora. I mi, N ta fla nhos ka ami N ten txeu ruspetu pa el. Pamodi ami oji, si mi N ta kanta, el da-m txeu apoiu. Ami désdi sénpri N ta kanta kel otu grotu, má tudu kes kuza ki mi N prende, é ku el ki N prende. E ku el ki mprende el ki, ki da-m bastanti mural, ki ku afinason di vos, tudu kes kuza ki N sabe oji, e ku el ki mprende. I Daibi e ka mau pesoa. Daibi e bua pesoa dimás. Kenha ki sta li, ki konvive ku el, ki dja konxe el dretinhu, sabe ma é verdadi ki N sta fala, ma é ka mintira. Nton, ka nhos bai pa nada ki mundu sa ta fla, ki kel Dóna Maria sa ta fla, pamodi Dóna Maria é amiga di otus pesoas ki ka ta mutu asi ku nha prima. Dja nhos, N ka sabe el ume, nomi. Nton, el é se família di kel pesoa Nton, purtantu, ki dja ben ku kes tudu kalikatura, má mi nen ka sta ta ben pa mi ofende-l nen nada, N ben poi sô kes kuza ki mi N sta ta xintiba pa mi nes. Oi, é gósi li ki N txega. Gósi li ki N ben di jináziu, kansadu, kel-li otu, kel otu. Má N odja kuzas na redi sosial ki ka fika. N sabe, N tinha ki binha ki ben sklaresiba tudu kes kuza li. Nhos dexa-l JB en pas. JB, úniku kuza ki el meste gósi é ajuda. Nen na momentu di duénsa, gósi nhos ka.